Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tum video ah chuanin sam chawk leh bihlawi rah dian tui te ka siam dan kan en ho ve leh thung dawn a ni. Video hi tawp thlengin min lo en sak ulh a, in lo siam ve leh theuh dawn nia chu in tih ve ngei ka ring. Heng ho hi ka bawl hlau hman tur te chu an ni a, kan lo chan hmasa phawt ang. Alu kan chan hmasa ber ang a, alu hi pum khat chauh ka hmang dawn a, chuan tian lian lutuk lovin ka chan a, chuan sam chawk hi kan chan ve leh ang. Sam jawk kan chan hnuah hianin hmarcha pui kan chan ve leh ang a, hmarcha hi chu kan duhthak dana zir khanin kan telh hnemin kan telh tlem thei a kha kha chu keimahni duh dan dan kha ni se la, hmarcha pawh kan chan zo ta a chuan bihlawirah hi kan chan ve leh ang. Bihlawirah hi sei pui pui chi kha an ni a, tihian bihlawirah pawh hi sin te te in kan chan ang. Behlawira pawh kan chan zo ve leh ta a, Pu Run Sen kan chan leh ang a, Pu Run Sen hi pum khat lian vak lo ka hmang a, tlem ka zei hek tawh a, chuan Sawhthing ka telh dawn bawk a, Sawhthing pawh hi pan te te in ka chan a ni. Pu Run var ka chhu per sawk sawk a, ka chhu keh deuh sawk sawk a, hei hi ka thlak bawk a, pasarih vel ka hmang a Pu Run var kha, chuan tih hian kan chawhpawlh deuh hlek a, bawlhlo dang teh chiam ka hmang dawn lo va, Chîa al tur tâwk ka al a, hmeh hân tlêm ka thlâk bawk a, hmeh hân duh lo tân chicken powder a hman theih bawk a, chuan tui a chîm tâwk vêl chiah chiah kan lei ang. Tih hian tui kan lei a, gas kan on anga kan chhuang ang, bawlhlo dang kha engmah ka pawlh dâwn lo va ni. A thlai rim nam vang vang kha ka duh a chuvang chuan ka pawlh dâwn lo va ni, kan chhîn ang. tih khuan khu kan hmuh ang khuan a lo sa ta bawr bawr a chawh vak ang ngai lo a mahse a chung lang vel hi tlem kan chawk deuh thuak thuak a tihian kan chhin leh ang a kan chhuang leh char char ang minute sawmhnih vel ka chhuan hnu ah chuan khu a rawng te pawh khu a lo danglam tawh a bihlawih rah te pawh kha a lo hmin tawh a kan thlai chhuan te pawh hi kan alu thlak te pawh kha a lo hmin tha tawh a. Tihian gas kan off anga kan duh tawk tawh ang kan nghak dai deuh hlek dawn a kan rawn sawm hma khan ka chhin leh a rei vak lo kan nghak dai deuh hlek a dai lutuk chu ala ni chuang lo va chuan bah khawr kan sil fai sa kha sin te te in kan chan anga kan thlak ang bah khawr kan chan zawh hnu ah khan tihian kan rawn sawm ang bah khawr kha a tir a ka thlak loh na chhan chu a rim na deuh hlek tura ka duh avang khan in tihian a tawp ah hian ka thlak a. A la dai lo va, kan lian siam pawh a sa khan bahkhawr hi chu a ti zawr vek tho a ni aw. Ti hianin hei kan hmuh ang hianin kan lian siam chu kan lo siam zo ta a, hetiang nga sam chawk leh behlawi rah lian hi a tui em em a, kan hmuh ang khanin bawlhhlawh hmuh han harsa leh hau tak pawh kha kan hmang lo bawk a, in lo siam ve theuh dawn nia tui in tih ve ngei ka ring. Awle tun chum video atan chuanin duhtawk leh phawt ila